تربار لگی اوئاں بادشاہ ہویا سݨا سݨا کئی گھوٹ ہے مک ڳئے مالا ݙے تاں نروئے پڄ اندھا موݙا میو ڳن جول اے تاں والا ماں تاں والا نہیں کانی ہن مئی میں نہیں میں میو ڳن جول وال ہا کے سونا جلو تی پاک دوس بائیں تھا تے چل پیا جول اوئاں ہاں اندھا مو ہاتھ دیو ٹھیک ہے
انکل انکل پڑی گئی
او جتھوں نہ کھان اتھوں اوئاں سونا اے تھائیں کے دریا اوئاں اچھا اوئاں کے تھوں جتی لا گنے جھاگنے

گھن گی اتھاں گئے اتھاں کو سنا سولاں دا کھو مریا ہویا اتو پلنگ لگ بچھا ہویا تلے کچے تندو نال نا ریشم دے نال بنیا ہویا بنیا وچ سولاں گھنے کو اتھے نکل اتھے مار سٹے ہوں دے بانیا جول کا کا ختم
اتھاں جلے پوج گیا سنا اے اے ہے پلنگ اچھا اتھاں تو بہو

نغار کوں چوپ لگ گئی
جو منہ مالا اچ پنی گئی مہندرا سڑی گیا اوندی شرط بھج گئی قول پکے ہن منہ مال امنا کرنا نا سے وعدہ کیتی بڑی جیڑھا میرا شرطاں پورا کر دے میری سیدھی چڑھ دی میں اونوں شادی کر ݙیساں
شرط پوری تھی گئی مہندرا اتھاں پنی گیا رات تھی گزر گئی انہاں دے لیکھے مہندرا مر گیا بادشاہ دے سمجھ اندا مڑا بھوکا مرے گی رہی سویرے دی سیا خیر دا تو انہاں کہا بھئی آپ شاہ پاس جلوں کھڑا گھوڑا دی راگ گزوں نے اون دی گھوڑی کونتال کر گزوں نے تھوں ربانہ زمانے سے تو کہیں ایویں دی مارے نا اون کو بئی گا سنی میں کہا او وار کھڑا چھنڈ کے دا اوتے ساتھ مار دے ایویں چھنڈ کر کر سویرے ٹائم تو کہنا کھڑا او مرو لاکھ او کھڑے دیا

تروڑیں قول پورا سی گے اے بادشاہی اے میڈی بادشاہی دے بائے حکم چلا انہاں اک ڈینہہ منگوا گئے انہاں کہنا
میں ویسا انہاں کہا اچھا جو میری شرط پوری گئے ہن ایویں گالے جیڈا را تیڈا میڈا اڈائی میں اماں کے نے مکلوائی ہاں پر میں جو لکھوائیں او اڈے گی ٹا مار مار لے دو چوٹ پیا اور ہوں نہ کون پنو کہ میں گجی لو
منہ مالا دے ٹپ کھڑنے تھی چودے ہن مہندرا اتھاں مومل اتھاں مہندرے اگے ݙو ذالیاں ساتھی تے سمری او کیا کرن اٹھا چہی کول نہ ݙو پہاڑو لیندا مومل کنے پچھلے ݙو پہاڑ لیندا ایک پہاڑ اوندے کول ایک اوندے کول صحیح اتھے مل دو رد والا وے ٹھیک ہے اور سو کو منزل کر وے سو کو کر وے واہ واہ ݙو پہاڑ نہ گزارے ݙو پہاڑ تھوں گزارے

گھن گھدا اوں بسم اللہ کر دے انگل بول دے اکھیوں لیندا اللہ کو نور دیتا واہ واہ مگر تسا نہ لڑو اے دو پہر وندے منہ مال کنے ہاں۔ پہر پار تور اولا دے تسا جھڑا نہ لو ٹھیک ہے اے اتھاں لورا تلا دے دو پار اترا دے چلو سی وقت دا گزردا پیا انہاں روز جھڑا اوں کیا کم کیتا جا تا میں تھرا دل نہ بجھارا نا سیاںا بندہ جلے بھول دے بھول ویندے

پہر پر توگنا تو جھڑن نہ لو صحیح او دین چوپڑ کھیدا صحیح چوپڑ کھیلن گیا مستری سر دے اور دن تلے کو کے مروا تو نس میک اچھا جڑے میک کھان لگا لمبا سی گری صحیح آوے دا کیا وے اٹھ لمبا سی آبے اکھے دا با اٹھ گیا وہاں کسی نہ رویا کھڑا کوئی پتہ کا نہیں تو اے لیٹ اپ اٹھدا نہیں اوں تک پیر چا تے ہتھ ہتھ رکھ تے اٹھ کوہیج گیا جیلے اٹھ کوہیج گیا تاں ول میں دھراؤن دے آون ختم تھی گیا اچھا ول ہن کیوں ونجا جرا او ویندا ہا جو ہک تمن دے چواں میاں ڈو جی تمن کن ولان دا واپس ولان دا صحیح اللہ تعالی اتر طاقت دی دکھا جا صحیح کہیں نہیں رہا اخیر چھک زور کیتوس اے مجبوری نہ سئیں عاشق عاشق نی کھڑدے نا نہ کھوڑ دے نہ کھڑ دے دوکارا کر دن
مار موڈے تے رکھ دے ٹر پیا ویندیاں وگدیاں ونجے دا کیا ونجے جو اٹھاں دا پنجا سال چالی اٹھ اے چھٹا کھڑے انہیں ہر وقت بلندی یار شے اتھاں اٹھاں سوال کیتوس اتھاں کیا آکھیں دے

تاں میندرا جواب ہے ولو کیا کھدے ہاں واپس جو جواب نے دے ہوں ولے ولے نہ بولے تو کیوں بولو بلی تو

میں تھڑے اتھوں پسند نہ آیا ٹر پیا جتھوں چہی کول اٹھ کھندا ہا اتھاں پج گیا اتھاں ونجے دا کیا ونجے اٹھ دا ناں کیا ہا چہی کول سنا چہی کول چہی کول اٹھ دا ناں ہوے ٹھیک ہے اتھاں پج گیا تو دعا سلام کیتو آکھس چاچا جیرھا کہیں وقت تاں نے توڑا گھن گیا ہا سہی ہن دی کہ الوال پلوا دی کہ پرا کہ ڈاچی ہوے دا مہربانی کرو میکو دو ہوں نسل جو ہوں نسل جو صحیح ہے ہن پیواں دی پتہ سن سی پتہ ہے اوں آکھیا با ٻیا تاں کوئی کائنی ݙاچی ہک ہوں پیواں دی چوں
اوندے پچھوں پھرا پھر چھت گا ݙاچی جیڑھی گوݙے ٻدھی ویندی ہے سو کن موں مل دے ماڑیاں نانگر ول کھا دے وݙے ݙاچیاں ہی بیٹھی ہوندی ہے پھرا نال ویندی ہے سو کو منزل کر ویندی ہے گوݙا ٻدھا ہوندی رجدا توڑی نال ویندی ہے نانگر والے اتھاں کھا تے ول وݙے ݙاچیاں بیٹھی ہوندی ہے

سر کنیں بئیں تے رومبدے اب ستی پی او جانو پچھو گال کھادیاں جی جو یوئی سیتا لیں اون آکے او سیتا ستا پی میں دراو بئیں چاہ گندے اب دا بئیں تھے جا کھنے دے بیٹا اون پورا چڑھ دا جو لکا کا
میں درا گھر پوچھ گیا مو مال اٹھی سویرے اٹھے دا کیا اٹھے ہوتا آیا ہے وال گیا وہاں کہا دے ماما چلا کہا کہ جی وہاں کہ بندے آئے وال گئے وہاں سونا سارے آدھ کھڑے گئے وہاں کہ نشانی وہاں کہ گھل آگی ہو سی

انہاں آفا دیو چڑھیا ودے
چلو ہن گیا ہن کنا سی ہن ماما چلا کا ہی جانے بال انہاں کا سونا آن جسے پنتھن اللہ جڑے مہینہ لگ دے چھ ملے ولدان نہیں ولدان غریباں پچھ میرے بال بک مار دن انہاں کا مانگن جڑا کوئی مگدی خرچہ ٹوٹل
اون گھننا پندرہ نہیں دا چھ مہینہ کٹھا گھن گدا
بالاں کو دے گھر بھر دے اللہ کو یاد کر دے روانہ تھی گیا اون خط لکھ دیتو اے خط دے دی سنجھا میرا دے دے میں تھرے کو تر پیا
ویندا ہارا پوچھدا گچھدا پوچھدا گچھدا کھے اون شہر پج گیا
پوچھو یار وہ میں تھرا نو کھا میں تھرا دے کتھاں وہ فران جا گھر تے اخیر کو بولو اے کھن میں خط پئی سنجھا سن کے خط پڑھیا سنجھا سنا سنجھا دے وچ ول کیا دے

جو شرط میری پوری سی گی حق شرا سی گیا میں چھوڑ گیا میں کن سنگ جانا میں دریا وارا آمدے وہ کھڑا نہ سڑیا جواب دے سر کیا لے میں دریا سڑیا کھڑا میں دریا کہا اے میرا خط ہی اے میرا سنیا چی ون ہون کو خط بھی دے دے سنیا دے دے دا سنیا کیا کھنے کو

حال نی بحال تھی گئی حال سنا اوں آکھیا اے خط ای اے سنیہا ای ایشو توں مجھے کر جو درد بندہ نے حق نے ساڑ ویندے ہن وان اوں آکھیا جو ایویں کر مہربانی کر ایک پھر ولا ون واپس ون صحیح اوں نے وال خرچہ گھن کے دے دے میں ماما چلا کر ٹر پوندے اتھاں کر وان جو گلیں دے میں دھرے کو وال اتھاں کیا ون رکھیں دے او خط وی دیں دے سنیہا وی دیں دے پر کیا آکھیں دے

اللہ تھا تا کوہاون یارو پھلڑے ککھاں ڈیون کھیر او یاری لاون بیلی بنساں توڑی گھر وچ گھوٹ امیر اوں آکھے منجھ پھل مر ویندے اوں دی کھل الہا دی بھوں دی بھر اگھڑ ویندے منجھ مل پوندی ہے
ول جے جنان قوم ہے گھر جتی حسین ہے انہاں دی یاری بئی جا لاڑے سن
جتی حسونی ہے ایں قوم دا کوئی وی ساہ کائنی۔
اتوں اوں آکھیا ماما چڑاکا میندھرا نئیں آندا ہݨ میں تیݙے جلدیاں۔
مومل آکھیا جو آپاں ونڄݨا پئے ڳیا۔ مومل تیاریاں کیتی لشکر کر تے لوکاں کوں یاد کر تے مرداں واں ویس کر تے ٹر پئی۔ آ تے ٻاہروں اپݨے کیمپ کیمپ لائیس تئیں میں ݙٹھا کہ سوداگر زادہ ہے کہیں کجھ ہوسی کہیں کجھ ہوسی تاں منڈا سا مار ݙے

اوہاں آکھیا یار ݙو ہتھ میکوں کھیݙݨ ݙیسو
ہݨ ہک سنڳتی جیݙے سامݨے ٻیٹھا اتھاں کوں ٻہا اوہاں آکھیا آ میاں توں جھکے ڳئیں ہݨ او پچھدا پئے سنڄاتی کھڑی ہے نا کیوں میاں تھاݙا شکر ہے تاں کݙھے آکھے ٻس اوہاں آکھیا نہ ایندا وجہ ݙس
اوہاں آکھیا سݨا تیں جھڳ میݙا دوست ہا تیݙے میں اکھیں ݙٹھم نا میݙی اتھاں کے روح نکلا میݙا ٹھڑا ساہ نکل ڳئے اوہاں آکھیا اچھا بندے ساویں بندے دا ساہ
آ تے ٻہہ ڳئی ہک ہتھ ڈھال کھیݙے موں مل مینترے ڄݨ کیتے موں مل

ملک وڄ پئے ڳئے شہر دے وچ کئی ایݙو بھڄے کئی ایݙو بھڄے ݙیکھوں اڄ میں ترا جویں آکھینداں موں مال ایویں ایویں ݙیکھوں کیہو جی موں مال ہے اوندی ذال ساتھی سومری تے اوندی بھیݨ ویرم
او ٹر پئین اتھوں ونڄوں ݙیکھوں ویرم میندرے دی بھیݨ ہاں ویرم میندرے بھیݨ ساتھی تے سومری میں مودیاں ذالیاں ٹھیک ہے او ٹر پیاں اتھوں تے اللہ تعالی کو ایڈے وال تھے جو کھنڈا دے باندھی وجود دا کن ردا
منہ ملدا
اتنے وال ہن جویں کھڈا دے بہیا ڈو ٹک ویندے وال آپ کنا ندھی
او ہوں ویلے پانی ویندی پی منہ مل تو آ گن اے ڈٹھے نے او وال کھنا دے باہر ڈتی بیٹھے آپ پانی پیندے انہاں کہ مرو جویں آپ پیدا اونویں کالے ٹٹے انہاں کا کیوں تھا بہرو میں کپڑے پا گن وال حال ونڈے نیاں
او جھلوں بعد حسن توں کپڑا ہٹایوس ول جیویں مچھی کرد تڑفدی ہے تڑفاٹ انہاں کوں اللہ کوں اتنے حسن ݙتا ہا
تے انہاں او آد انہاں کوں خیر خوش کیتا کاکی بھیݨا میں انسان ہاں تو پچھو تو کیا لڳدی او کیا توں کون ہے انہاں آکھیا اے ذال ہے میݙا ساتھی ہے ٻئی آکھے میݙے نال سومری ہے اے ویرام ہے ہݨ اوکوں ویرام کوں

اے پیسے نی لکڑیں گھن آ کٹھیاں کر تے تیل ای گدھیا ویٹ چا ماں تے چاڑھنڑی نا تو بھا لا دے عاشقاں دا رنگ ڈیکھو نا تسیں اوہاں کہیں پچ دیواں گا ستیاں ست قائم کرنا سیزن ول ستیاں ست ختم سیزن تو پچ دے ول جانا نہ پچ دے نہ ستی چڑھ دیاں
او لکڑیں کٹھیاں کر آیا تیل گھن آیا لکڑیں تیل وٹیج گیا جلے تیل ویل گدو آپ اتے چڑھ گئی تا کھے ماما چلا گا بھالا دے
ہن دیکھو انہیں کیا خوبے ہیں وہ کیا بیان کرنا پہ ماما چلا کا او دیکھنا دے چالے او دیکھ ملخان دے فن

ستیاں دے ست کیا؟ ہا ستیاں ست جنے ایمان وچ لوکاں دا کنر ہسن اے ختم تھی ویسن پر جیویں کہ چلسی او چلدی دا گئی گال دے جیڑھی گال کو اگلی دوبارہ کنا کرسی مگر ستیاں ست کم کنر ہسن ستیاں ست روٹ ویسن ہن لا تھی کنا لا سا کنا اوں آکھیا وال میں چڑھوں چڑھا جیڑھو چڑھے بھاوڑو ہی زور تے رکھے میں توں چڑھاں ݙے وے اوں آکھیا موں مال میں کوں بھا نہیں چڑھاں دی اوں آکھیا سچی دل نال ترسے نہ بھا چڑھاں دی اوں آکھیا میں کوں پیدا جائیں پیدا کیتے ہوں دی قسم میں سچے دل نال چڑھاں اوں آکھیا مئی بھا ڈرا ݙے دی بھا سونا ہٹ گئی میں درا اون دے رلے سی گیا کئی آدھن اڈ گئے کئی آدھن سڑ گئے موں مال میں درا اتھاں مک گیا آپ اتھاں قصہ انہاں چل کے مڑے اللہ خوش رکھیا بعد ہوں